Исәнмесез. Рәзинә Насыйпова әйтеп үтте, безнең укучыларыбыз IT-юнәлешне бик яратып үзләштерәләр һәм менә быел безнең конкурс булды, Энгель Абыш тарафыннан үткәрелгән һәм бүген сезгә без берничә проектны сөйләп китәчәкбез.
Добрый день, я Мирзянов Роман, ученик 7 класса, и я готов вам представить свой проект. Нами разработана образовательная квест-игра, дополненная реальностью.

Спасибо за внимание. Технодәнш булам, бишенче класста укыйм. Минем проектның исеме Алтанышам, русча тәрҗемә русча тәрҗемә итсәм, мобильный навигатор на сети. Бу приложение эчендә Алтанышам язучылар турында, язучылар, шәхесләр, җырчылар турында күрсәтелә һәм матур җилләрен. Сез менә QR-код буенча мир приложение керә аласыз.

Ә, ә, хәр, ә, хәзерге ә, авылларның китаплары күп, ә китаплар эченә шәхсә мини приложение берәү, ә китаплар күп. Һәм мини приложение эчендә ә, информация күбрәк, укучыларга бик җайлы булачак. Хәзергә проблема яшьләр күпчелек телефонда утыра, алар үзенең вакытын әллә бетермәсе өчен алар үзенең район турында керә алалар. Аның матур җилләрен, җылышларын күрә алалар. Мини приложение бик кирәк булачак әдәби дәресләренә һәм тарих укытучыларына, чөнки хәзерге әдәби дәресендә без шәхесләр турында үтәбез, язышлар турында үтәбез, укучыларга бик җайлы булачак. Һәм кунаклары да тарих битләренә кунакларга килгәч, Актаныш турында тиз генә йөреп чыгалар һәм кем Актаныш буенча кызыксына. Бу инде минем приложение кесә белешмәсе була. Күп кита керткәнче бер приложениене йөртәләсез. Махсус карта бу язышлар турында эшләнгән. Актанышта чыккан язучылар бик күп. Менә бу һәрбер авылдан кайсы язучы чыкканы монда менә күренә инде. Һәрберсенә тимәсенә баскачтан һәрбер язучы турында мәгълүмат бар.
Безнең Актанышның иске фотлары бар һәм видеолары бар. Без шунда керсәбез бик әйбәт булыр иде.

В том числе этот проект а, связан с этим.
Кызыксынучы, компьютер белән кызыксынучы кеше булып торам. Һәм э, киләчәктә дә шушы сферага китәр өчен информатикадан бердәм дәүләт имтиханын сайларга булдым. Сайлавын сайладым, ләкин әзерләнә башлагач, минем алда бик күп проблемалар туды. Мәктәпләрдә инде информатика дәресләре бик аз, э, әзерләнергә вакыт җитми. Э, аннары интернетка керсәң, шушы Имтиханга әзерләнергә бер яхшы, уңайлы ресурс та юк, тем более татар ресурслары да юк. Һәм инде тагын бер проблема, танышта безнең информатика белән кызыксынучылар аз һәм бердәм дәүләт имтиханы балаларда бик югары дип әйтеп булмый. Шуңа күрә шушы проблемаларны чишәр өчен мин үземне Сайтны эшләргә булдык. Бу инде информатикага әзерләнү сайты булып тора. Сайт дүрт өлештән тора. Анда баш бит, имтихан турында бит, биремнәр буенча теория һәм тренажер бит бар. Баш биттә инде безнең төп информация гына. Имтихан турында бит, без имтихан турында барлык информация җыелган. Күпме бара, нинди профессияләргә юл ача, аның структурасы. Өченче бит, биремнәр буенча теория бите. Монда инде мин Теория турында язам, теорияләр язам. Биремнәрне алты өлешкә бүлдем һәм һәрберсенә җентекләп теория язам. Теорияне мин инде татарча телендә, татарча язам. Ләкин төп рус терминнарын саклау белән. Хәзер экранда күрәсез, мин формат форматында язганда укучы керә, өйрәнә һәм соңыннан тренажер битенә кереп үзенең телләрен тикшерә ала.
Шундый проект эшләргә булдым, ул минем абонемент карта QR-код системасында эшли торган. Бу абонемент карты актанышта гына булачак, аның эченә керәчәк чәчтараш, театр, кафе, ледовый дворецка керсәң була, бассейнга да. Моны эшләр өчен Аена ничәдер сум акча салырга кирәк. Шушы абонемент карты белән кергәндә, менә мәсәлән, чәч тарашка керәсең икән, шушы абонемент карты белән кулланып, син аны күрсәтә аласың. Син анда керер өчен QR-код белән күрсәтергә кирәк. Ул QR-кодны сканировать итәсең дә, сиңа керәчәк. Синең шул абонемент картадан ничәдер акча сызылачак. Шулай итеп, менә Менә монда күрсәтелгән бассейн, парикмахерская, театр, спектакль, кафе һәм Ледовый дворец. Мин инде өметләнеп калам күбрәк әйберләр булыр дип, бассейн гына түгел, спорт өлкәсендә тагын берәй нинди серләргә булыр дип, мәсәлән, теннис кертеп була, или бүтән төрле спорт өлкәсендәге уеннар турында. Так, менә мин монда проблема чыгарырга нидем. Актанышта бик күп кеше спорт белән шөгыльләнмәскә может. Кеше шөгыльләнмәс, кеше шөгыльләнмәгәч, аны абонемент картасын бик күрсәтеп булмыйча һәм аларга тәкъдим итеп булмыйча. Кешеләр булмагач, минем ул экстремизм барчак, экстремизм ул кайчан Кеше үзенә абонемент карты ала, мәсәлән, 20-20 дәрес эчендә ул кем ниндидер махсус тренер белән шөгыльләнә икән, ул 20-се шөгыльләнәсе килми, ләкин өчесенә генә килә. Соңыннан ул үзенең акчасын сорый башлыйча, мин 20-сенә түләдем, ләкин өчесенә генә шөгыльләндем, миңа миңа 17-сен кайтарырга, ди. Бу инде проблема бик зур, чөнки акча эшли башлагач, абонемент картасы сатып эшләгән кешеннән акча килмичә. Менә мин монда әйткәнемчә QR-код системасын эшләячәк дигән идем, мин аңа приложение эшләдем. Бу приложение мине сканировать итәчәк, сканировать итә дә э, базада үзенең э, исемдә калдыра бу кем икәнен, исеме калачак. Һәм икенче тапкыр санаганда монда исеме бар аның, Һәм э, число сканированиечага икән. Мәсәлән, бу кеше минем бассейнга өч тапкыр килде икән, тагын сканировать итәм дә, минем дүртенче тапкыр булачак. Менә монда процесс работает. Ул минем сканировать итә, истә калдыра, потом чыгара. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Үскән саен безгә алар белән сирәк танышып барырга кирәк. Без никадәр иртәрәк башлыйбыз, безнең җәмгыять шулкадәр тизрәк үсәчәк, чөнки заманча мәгълүмат җәмгыяте компьютер белән эшләү белемен таләп итә. Безнең проект та Татинформ нәкъ шуңа багышланган. Без үзебезнең укыту платформасында балаларны кечкенә чактан ук компьютер белән куллануга Логик фикерләргә һәм математика белемнәренә өйрәтәчәкбез. Дәресләр җиңел, бар кешегә дә аңлашырлык була һәм инде дәрес белемнәре гади тест яки уен формасы форматында тикшереләчәк. Хәзер инде тиз генә сайт белән танышып китәйек. Беренче бүлек информатика ягы.

Алар бу сайтка кереп, басып, хәреф саннарны өйрәнә алалар. Татар телендә тагын бер уңайлык бар. Мәсәлән, рус телендә 12 12 була, ә бездә 12 бала булса, булга һәм кызганыч